Patri Pelagio kif jitkellem fuq ta' Soldanis? Mela, f'żewġ manuskritti ta' Patri Pelagio li dawn it-tnejn jinsabu fl-arkivju tal-Katidral tal-Imdina, Patri Pelaġju jagħmel referenza għal De Soldanis, però, għall-kuntrarju ta' De Soldanis, ser jitkellem l-oppost, nistgħu ngħidu, ta' kif tkellem De Soldanis. Jien hawnhekk ser nitkellem fuq l-Alfabeto Punico Maltese u l-Correzioni Critiche li kiteb Patri Pelaġju. Fl-ewwel wieħed, l-Alfabeto Punico Maltese, jikkwota mill-grammatika ta' De Soldanis li ħareġ fl-1750 u, filwaqt li jikkwota, jikkritika wkoll. Pereżempju, jikkritika s-sistema tas-sinjali dijakritiċi li uża De Soldanis. De Soldanis uża dawn it-tip ta' sinjali biex ma jkollux alfabet ta' iktar minn 26 ittra. Barra minn hekk, Patri Pelaġju nsista li kull ittra tkun distinta minn ittra oħra. Però, min ma jiddistingwix bejn ittra u oħra jkun ifisser li għandu xi difett. Issa, Hawnhekk jikkwota lil De Soldanis, jgħid li De Soldanis kellu difett fiżiku, kellu difett f'ħalqu, tant hu hekk li f'nota marġinali ta' ta' dan il-manuskritt jgħid li De Soldanis patixxa negli organi della bocca u allura ma jkunx jista' ilissen ċertu ittri kif suppost, kif inhu mistenni. Per eżempju, in-nom Aus, De Soldanis kitbu bil-kaff, Kaws. U l-isem Kotz da sol dan niskitbu bil-qoff. Iġifieri hawnhekk Patri Pelaġju qed jgħid li da sol danis pronunzjom hekk u allura kitibhom hekk għaliex kellu dan id-difett. Però tajjeb ngħidu li dak iż-żmien u anke llum għad hemm nies fir-Rabat Għawdex li ma jagħmlux distinzjoni bejn dawn iż-żewġ ittri u allura jista' jagħti l-każ li da sol danis kien qed jitkellem bid-djalett tar-Rabat u mhux għax kellu xi difett. It-tieni xogħol, il-Correzioni critiche, huwa korrezzjoni ta' xogħol li kiteb De Soldanis fl-1759. Irridu ngħidu li Patru Pelaġju kien Kapuċċin, mela allura kien espert fil-istorja tal-kunventi u fl-istorja tal-Kapuċċini f'Malta. U għal darb'oħra lil De Soldanis flok ifaħħru jerġa' jikkritikah. jikkwota siltiet mix-xogħol ta' De Soldanis u jikkoreġihom. Dan ix-xogħol huwa indirizzat lil Ignazio Saverio Mifsud u tajjeb ngħidu li hawnhekk Patripelaġu dejjem jirreferi għal De Soldanis bħala vostro amico jew inkella il suo amico Soltana, jiġifieri dan mhux kif għamel De Soldanis qal nostro amico jiġifieri tagħna t-tnejn ħabib, imma tiegħek biss ħabib, tiegħi le. It-tieni punt huwa li jgħid li De Soldanis jilgħabha li hu xi skular u li għandu ħafna intelliġenza mentri fil-fatt ma jagħtix il-każ li huwa hekk. Dan ovvjament huma kollha l-opinjonijiet ta' Patri Pelaġju, jiġifieri mhux bilfors li kien hekk De Soldanis. Barra minn hekk jikkritikah li dan ix-xogħol li għamel ma għamilx ir-riċerka li suppost għamel, per eżempju Patri Pelaġju jgħid li dan kien Għawdxi, tkellem fuq il-kunvent ta' Għawdex, però ma marx ifittex fl-arkivju tal-kunvent tal-Kapuċċini, ġifieri dan ma kellux informazzjoni korretta u kemm-il darba jikkritikah li ma kellux tagħrif korrett u kif suppost, preċiż, u allura dan għamel xogħol li mhux kif suppost ma kienx perfett. Barra minn hekk, fost l-inkorrettezzi, Patri Pelaġju jinnota l-anakroniżmu kif ukoll ċertu drabi ma jinftiehemx kif jitkellem, kif poġġa l-kliem, u dan ovvjament ifixkel lill-qarrej. Ħaġa oħra hija li f'olja oħra isejjaħlu spiritoso. Dan ovvjament b'mod sarkastiku, dejjem qed jitkellem fuq De Soldanis bħala ma kienx kapaċi jwettaq dan ix-xogħol. U fl-għeluq tal-ittra, Patri Pelaġi lil Injazju Saverio Mifsud jgħidlu li jekk dan huwa vera l-ħabib sinċier tiegħek, ma kienx se jtik dan it-tip ta' xogħol. Kieku kien verament ħabib, kien itik xogħol perfett, jiġifieri rriċerkat kif suppost. Barra minn hekk jispiċċa din l-ittra għaliex dan huwa, din hija ittra. però hija forma ta' ktieb, pubblikazzjoni. Jitlob lil Alla li almenu fis-seklu tiegħu ma jkunx hemm nies bħal De Soldanis li jkollhom dan it-tip ta' talent, li jippretendu li huma xi ħaġa mentri fil-fatt ma kienu xejn, dejjem skont Patri Pelaġju. Allura nistgħu ngħidu li bejn Patri Pelaġju u De Soldanis ma kienx hemm ħbiberija fis-sens jista' jkun li kien hemm, però xi tip ta' rivalità żgur kien hemm.